א גוטן ערב שבת שיעוה טייערע חשובע אידן, די שיעור איז היינט געספאנסערט געווארן לעילי נשמת ר' מאיר שלמה ב ר נח וועלכע האט נעבעך נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, די זכות פון די שיעור זאל זיין לעילי נשמתו. מען דערציילט ס'איז אמאל געווען א שטעטל וועלכע איז אריינגעפאלן אין א גרויסע צרה, דהיינו ס'איז געוועזן א אויפשטאנד אקעגן די קעניג, און דער קעניג האט באוויזן צו בייקומען די אויפשטענדלער, ער האט זיי באזיגט, און ער האט געזוכט די הויפט גענעראל וואס האט אפגעפירט די אויפשטאנד, ביז מען האט אים דערציילט אז ער געפינט זיך אין דעם שטעטל אין פוילן, איז ער אהינגעגאנגען מיט זיין ארמיי און ער האט ארומגערינגלט די גאנצע שטאט, ענדליך האט ער באזיגט דעם שטאט, און ער זוכט ארום דעם הויפט פארברעכער, דעם הויפט גענעראל, ביז מען האט אים געטראפן אין די ווייבער שול פון די שול. אָ, דאָס מיינט אַז די ייִדן האָבן אים באַהאַלטן? דאָס מיינט די ייִדן האָבן געגעבן אַ האַנט פֿאַר די אויפֿשטענדלער? נו, אַ מורד במלכות און חיה ומיתה! האָט דער קעניג געהייסן מ'זאָל צוזאַמנעמען אַלע ייִדן פֿון דער גאַנצער שטאָט, אַרײַנרוקן אין דעם בית-מדרש הגדול, און ער האָט זיי געזאָגט, גרייט צונג צו, ווײַל פֿינף אַזייגער גייט מען ענק פֿאַרברענען מיטן שול אין איינעם. די גאַנצע כעס, וואָס דער קעניג האָט געהאַט אויף די אויפֿשטענדלער, האָט אַרויסגעגאָסן נעבעך אויף די ייִדן. ס'איז געווארן א הילולא, מ'האט פרובירט צו שיקן שליחים צום קעניג, ס'האט אבער גארנישט געהאלפן. דער רב האט געזען אז ס'איז צרות, האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט, אידישע קינדערלעך, אונז דארף מען תשובה טון, פאר מען שטארבט א קידוש השם, ס'זאל זיין א ריינער קרבן, אויב איינער האט וויי געטון א צווייטן, דארף ער געדענקן ס'אזוי ווי ער רופט אים קדוש אפשר נאך מער, מ'זאל זיך איבערבעטן. און פארשטייט זיך דארט איז געווען א מורא'דיגע סוררות, און איינער איז געלאפן צום צווייטן, שונאים האבן שלום געמאכט, בעלי חובות האבן מוחל געווען זייערע חובות, ס'איז געוועזן דארט ממש קיש איכל בלב אחד. פאר פינף אזייגער קוקן די אידן ארויס פון די פענסטער פון די שול און מען זעט שוין ווי מען הייבט אן צו גיסן געזעלין און די סאלדאטן שטייען שוין מיט פאקלען גרייט עס ארויפצואווארפן אויף די שול ס'זאל זיך פארברענען. ס'איז געווען א פחד אלקים, מ'האט אנגעהויבן צו שרייען שמע ישראל, אבער אינמיטן גיבט זיך די טיר א רייס אויף און א אפיציר פון די קעניג קומט אריין מיט א צעטל, גייט ארויף אויפן בימה, מאכט שטיל און ער זאגט מורי ורבותי, די קעניג וויל ענק איבערבעטן, דהיינו מען האט גענומען דעם הויפט גענעראל וואס איז געווען וואס האט אנגעפירט די אויפשטאנד, מען האט אים אויסגעפרעגט און ער האט דערציילט ווער האט אים געשיקט זיך באהאלטן אין די ווייבער שול, די גלח פון די שטאט. האט מען געכאפט דעם גלח פון די שטאט און מען האט אים גענומען אויף חקירות ודרישות, מען האט אים אזוי געפייניגט ביז ער האט דערציילט אז ער האט עס דווקא געטון ווייל ער האט געוואוסט אז טאמער וועט מען אים כאפן אין די ווייבער שול וועט מען חושד זיין די אידן און אזוי וועט ער קענען מאכן צרות פאר אידישע קינדער, פארשטייט זיך אז דער קעניג האט באפרייט אלע אידן און דעם הויפט גענעראל האט מען געהאנגען אויף א בוים, מיטן גלח אינאיינעם, וואו דער קליינער שטעטל אין פוילן, צו האלעוועס און מייכל. דער רב נעקסטן טאג גייט דאווענען שיעור שחרית, און ער ענדיגט שחרית און ער קומט אריין צו זיין בעסטן שטיבל און ער זעט א לאנגע ליין פון אידן, פרעגט ער פאר די שמש וואס גייט דא פאר, זאגט ער דא היינט איז דא אזא פופציג זעכציג בן תורות, וואס עפעס? שרעק רופט אריין די ערשטע צוויי אידן פרעגט ער וואס גייט פאר, זאגט ראובן רעבע, שמעון איז מיר געווען שולדיג פופציג טויזנט רובל, נעכטן נעכטן נאכמיטאג ווען מען האט געמיינט אז מען גייט שטארבן האב איך אים מוחל געווען אלעס, אבער יעצט אז מען לעבט, יו נאו, איך וויל עס צוריק. און אזוי איינער נאכן צווייטן אידן זענען צוריק געקומען, פלוצלינג אלע אלטע מחלוקת'ן האבן זיך אויפגעוועקט, אפילו מחלוקת'ן וואס מען האט שוין נישט גערעדט פון דעם, און רב האט זיך געוואונדערט רבונו של עולם וואס גייט דא פאר, האט ער צוזאם גערופן אלע אידן, און האט זיי געזאגט, שבת שבעה, ווען מאכט מען שבת שבעה? גלייך נאך ראש השנה, לכאורה איז זייער שווער, פארוואס מאכט מען עס נישט אנפאנג ראש, אנפאנג חודש אלול, שבת סליחות, וואס עפעס פונקט נאך ראש השנה, לכאורה, מען האט דאך נעכטן ממליך געווען הקדוש ברוך הוא, מען איז געגאנגען אויפן העכסטן מדרגה, ווי קען א איד טון עבירות אז ער שוין דארפן תשובה טון דערויף? נאר די תירוץ איז אז מען פארגעסט, מענטשן פארגעסן זייער שנעל. די הייליגע קדושת יום טוב ברענגט אראפ טאקע אויף די אז א יאר ווי יעצט וואס מען האט נישט געקענט בלאזן שופר שבת, פארוואס בלאזט מען נישט קיין שופר שבת זאגט די גמרא, ווייל מען האט מורא אז טאמער דער בעל תקיה וועט פארגעסן אז ס'איז שבת, און ער וועט זיך דארפן לערנען ווי אזוי צו בלאזן שופר, וועט ער נעמען די שופר ארויס אויפן גאס וואו ס'איז נישט דא קיין עירוב און ער וועט מחלל שבת זיין בשוגג, און כדי עס זאל נישט צוקומען צו אזא מכשול וועגן דעם בלאזט מען נישט קיין שופר ראש השנה שחל בשבת. לכאורה פרעגן אלע מפרשים איך מיין וועגן אזא חשש אז איין בעל תקיה וועט מאכן די מיסטעיק און ארויסטראגן א שופר שבת גייט מבטל זיין די גרעסטע זכות פון ראש השנה תקיעת שופר. נאר ענטפערט די קדושת יום טוב אז דער רבונו של עולם האט עס דווקא אזוי געטון, די חזל האבן עס דווקא אזוי מסכם געווען, ווייל דער רבונו של עולם האט באשאפן א מענטש מיט א מידה וואס הייסט שכחה, ער פארגעסט. דער באשעפער האט עס באשאפן געווען מיט א גוט, מען האט עס באשאפן מיט א גוטע כוונה, כדי מענטשן זאלן פארגעסן זייערע צרות, אזוי ווי ס'שטייט, גזירה על המסשן אשתכח מן הלב, אבער מענטשן נעבעך נוצן עס פאר זיך, צו טון עבירות, מען פארגעסט פון די רבונו של עולם, און ווען ס'קומט אזא ראש השנה און די אידן הייבן אן ממליך צו זיין דעם אייבערשטן און די מלאכים די מקטריגים קומען און זאגן, רבונו של עולם וויאזוי קענסטו זיי אננעמען זייערע זייערע תפילות, זיי האבן דאך אזויפיל עבירות געטון, זאגט דער רבונו של עולם זיי פארגעסן זיי האבן א מידת השכחה, זיי פארגעסן נעבעך. זיי קאלעכן. זעסט דאך אז אז ס'קען געשען אזא זאך אז א איד זאל מעביר זיין ד' אמות מיט א שופר אין שבת, ס'קען געשען. ממילא וועגן דעם האט מען עס טאקע איינגעפירט. עפעס א בחינה אזוי ווי ביי אסתר המלכה, ס'שטייט אז ווען זי, מ'האט געמאכט אז מ'זאל פאסטן דעם צו שושן הבירה איז עס געווען פסח ביינאכט. וואס איז געווען אין חשבון? אין חשבון איז געוועזן אז מ'וועט פאסטן פסח ביינאכט און אלע מלאכים שטייען און ווארטן אויף די כזיתים און אויף אלע ברכות און אויף די הגדה און פלוצלינג ס'איז שטיל. ווען די מלאכים לויפן פרעגן די רבונו של עולם רבונו של עולם פארוואס איז שטיל? וועט ער זאגן ס מ'האט ארויסגעגעבן א גזירה און די אידן פאסטן און די מלאכים פארפירן אז מ'זאל מבטל זיין די גזירה די זעלבע זאך מען פרעגט ווי איז די תקיעת שופר, זאגט מען אז עס איז שבת און מענטשן די אידעלעך זענען שוואכע מענטשעלעך און זיי האבן א מידות השכחה און זיי קענען פארגעסן, כדי עס זאל נישט געשען קיין מכשול מוז מען אה ס'איז זיי קענען פארגעסן, אויב אזוי העט מען פארשטיין פארוואס זיי טוען עבירות. האט אויף דעם מיין עלטער עלטער זיידע דער כנסת יחזקאל געזאגט אזא ווארט, די וואך אין די פרשת האזיני שטייט צור ילדך תשי ותשכח קל מחולי לקה, דאס מיינט צו זאגן דער גרויסער באשעפער וואס האט דיך באשאפן האסטו אפגעלאזט ותשכח און דו האסט פארגעסן קיין מחול אליך הוא דער רבונו של עולם וואס קעט דיך אלעס. האט ער געזאגט אזוי, אונז זאג מיר ראש השנה ביי די תפילות ביי די תפילות זכרונות שטייט דארט אזוי אתה זוכר מעשי עולם ופוקד כל יציר הק' דעם רבונו של עולם געדענקט אלעס דאזענט פארגעט עניטינג כי אין שכחו לפני כסא כבודיך רבונו של עולם פארגעסט נישט און נאכדעם ענדיגט ער צו וגם כל היציר הנכחד ממך פרעגט עס איז דאך א דאפלטע לשון נאר דער רבונו של עולם פארגעסט נישט אז דער יציר, דער מענטשעלע, האט א שוואכקייט פון פארגעסן. און פאר דעם ענדיגט מען צו די ברכה, כי זוכר כל הנשכחות אתה מעולם, דער רבונו של עולם געדענקט אז אונז זעמער פארגעסערס, אבער דער רבונו של עולם פארגעסט נישט, ואין שכחה לו לפני כסא כבודך, ער פארגעסט נישט, און ממילא בעט מען אים אז בזכות דעם וואס ער פארגעסט נישט אז אונז פארגעסן מיר יא, ברחמים תזכה, זאל ער אונז געדענקן ברחמים. ס'איז געווען אמאל א איד. וואס האט נישט געהאט קיין פרנסה, ער האט געהייסן יענקעלע, און דער יענקעלע האט געהאט א חבר וואס האט געהייסן מוישעלע, פון אלס קליין קינד, און ער געהערט אז דער מוישעלע איז זייער מצליח מיט פרנסה, האט ער מחליט געווען אז ער פארט אריבער צו מוישעלע און ער גייט אים פרעגן וואס איז זיין סוד, וויאזוי איז ער מצליח, האט מוישעלע אים דערציילט, איך בין א פיק פאקעטער, מען רופט עס אויף אידיש א טאשן שניידער, דהיינו, אז ער ווייסט וויאזוי צו גנב'נען געלט פון מענטשן, אז ער גייט צו צו מענטשן, ער שמועסט מיט זיי, און תוך כדי געט ער זיי מיט אזא טריק, א כאפ ארויס די געלט פון טאש. יא, פיקפאקעטינג. זאגט ער מיר יענקל אפשר לערנסטו מיך אויס די ביזנעס? זאגט אים ערלעדיגט, ביסט א גוטער חבר גיי דיך אויסלערנען אבער די תנאי, נישט ביי מיך יא? נאר איך גיי אין א אנדערע שטאט ארבעטן. פיין. ער לערנט אים אויס, און נאכדעם וואס ער האט אים גוט אויסגעלערנט זאגט משה פאר יענקעלע הער מיך אויס, יעצט פרוביר עס אויף מיך. ערלעדיגט. און לאמיר זען צו איך קען כאפן אז דו נעמסט ארויס די בערזל פון מיין פאקעט. יענקעלע פרובירט איין מאל, משה, כ'האב געפילט! צווייטע מאל, אה אה אה אה, כ'האב געפילט! עס קומט די דריטע מאל האט משה גאר, האט יענקעלע, האט משה גארנישט געפילט. יענקעלע האט גענומען דאס געלט, עס אריינגעלייגט ביי זיך אין פאקעט, עס איז געלונגען. און א מינוט שפעטער משה'לע טאפט זיין טאש און ער פילט, העי, כ'האב נישט מיין בערעס, ווי איז עס? יענקעלע, דו ביסט גוט? דו ביסט גוט, יעצט געב מיך עס צוריק.

און מען קען פארגעסן, מען קען ווערן נערוועז ווייל מען גייט פארגעסן געוויסע זאכן ערב יום טוב, דאס איז נישט מסודר געווארן, יענץ איז נישט מסודר געווארן, מען גייט ווערן נערוועז און מען גייט נאר געדענקן די שלעכטע זאכן, און מען גייט נישט געדענקן אז ס'דא הונדערט זאכן וואס מען האט יא מצליח געווען צו ארלעדיגן אויף יום טוב. סאו דער רבונו של עולם וויל אז אונז זאל מען נישט פארגעסן, אדם הראשון האט אויכעט געזינדיגט, תיכף דער אדם הראשון איז באשאפן געווארן ראש השנה, און ער האט געזינדיגט מיט די עץ הדעת, און תיכף שבת האט ער תשובה געטון, און פאר דעם הייסט עס שבת שובה טאקע, צו ווייזן אז א מענטש איז באשאפן געווארן מיט א יצר הרע פון שכחה, ער קען פארגעסן וואס מען הייסט אים, ער קען פארגעסן פון רבונו של עולם, מיט דעם אלעם זאלסטו נישט מורא האבן תשובה צו טון, און תשובה טון מיינט, סיר מערב א סיי טוב און אויך ארויסזאגן ווידעא אזוי ווי מען גייט זעהן יום כיפור ארויסזאגן אונז האבן מיר געטון די מיסטעיק מען זאל נישט פארגעסן מען זאל נישט פארגעסן נישט צו טון נאכאמאל די עבירה מילא דאס איז שבת שבעה די ערשטע שבת פון די יאר מען זאל וויסן אז אונז קען מען פארגעסן ס'קען געשעהן שרעק זיך נישט דערפאר אז ענק פארגעסן אבער מעיק שור יו דאנט דא איט עגעין און טוה עס נישט צום רבונו של עולם אזוי ווי דער יענקעלע וואס האט עס געטון צו משה און איך וועל צוענדיגן מיט איין זאך. מיט א גוט ווארט, מען זאגט אייביג נאטאכט צו געדענקן, איך האב געטראכט אז שכחה איז ראשי תיבות שכוח השם, מענטשן פארגעסן אסאך מיט זאגן שכוח השם, טאקע איז אפשר אזא זאך אפיר אין תורה, באט למעשה היינט ווען אונז זאג מיר שכוח זאגט מען שכוח שכוח, ש און ק ח, ש און ק ח, וואטעווער, ש און ק ענדע ח, ס'מיינט עכט ישר כח.

און עפרישיעט וואס דו האסט יא, און די זעלבע זאך איינער מיטן צווייטן, פארגעס וואס מען האט דיך וויי געטון, געדענק וואס מען האט דיך גוטס געטון, און דער אייבערשטער העלפן בזכות דעם וואס אונז זעמיר ארבעטן אויף דעם, נאר צו געדענקן גוטע זאכן און איינזען אין גוטע זאכן, סיי מיט די משפחה, מיט די קינדער, מיט די עלטערן, און אלע ארום און ארום, מען האט פארגעסן די שלעכטע זאכן, מען האט נאר געדענקן די גוטע זאכן, דער רבונו של עולם טון צו אונז די זעלבע זאך, און דאס וועט אויך זיין א פרעקטיס אז אונז זאל מיר נישט פארגעסן דעם גאנצן יאר צו זיין ערליכע אידן, זאלט אונז אלע האבן א פרייליכן שבת, און מען זאל האבן צו געדענקן גוטע זאכן, ס'זאל קומען א יאר וואס זאל זיין צום געדענקן, מיט אלעם גוטן, א גוט שבת.